Sim tal-Missija tal-Ben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-Mulej ma'kom. Għari mill-Evanġelju Mqaddis skont San Ġwanna. F'dak iż-żmien, Ġesù telaq lejn il-Għolja taż-Żibbuġ. Imma l-għada, qabel iż-żebħ reġa' mar fit-tempju, u l-poplu kollu ġie ħdejh u qagħad bilqiegħda jgħallimhom. Imbagħad il-kittieba u l-Fariżej ħadulu quddiemu waħda mara li nqabdet fl-adulterju, Huma qiegħduha fin-nofs u qalulu, Mgħallem, din il-mara nqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-Liġi tagħna Mosè ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġġruhom. Int, imma, xi tgħid? Dan qalulu biex iġarrbuh, ħalli jkollhom fuqiex jixluh. Imma Ġesù tbaxxa lil art u beda jikteb sebgħu fit-trab. Billi dawk beqgħu jistaqsuh, qam dritt u qalilhom, Min fostkom hu bla dnub jitfagħla hu l-ewwel ġebla. U reġa' tbaxxa jikteb fit-trab. Kif semgħu jgħid dan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor, ibda mixjuh. Ġesù baqa' waħdu mal-mara wieqfa fin-nofs, qam dritt u qalilha, Dawk fejnhom, mara? Ħadd minnhom ma kkundannak? Ħadd, Sinjur, qaltlu. Mela anqas jien ma nikkundannak, qalilha Ġesù. Mur u mil-lum 'il quddiem tidnibx iżjed. Il-kelma tal-Mulej. Esattament l-Evanġelju jibda bl-aħħar sentenza ta' kapitlu 7, għax li qrajna llum huwa l-ewwel eh, vers, u l-ewwel vers ta' kapitlu 8, li kien hekk u telaq kulħadd lejn daru, u telaq kulħadd lejn daru. Ir-rakkont ekku tal-Evanġelju Skont San Ġwann illi ħa naqraw nhar il-Ħadd jibda kif għedtilkom mill-aħħar vers ta' Kapitlu s-Saba'. Dan il-vers dritt jitfagħna fil-kuntest storiku. Kienet waslet l-akbar festa tal-Lhud, dik tal-Għerejjex, tat-Tined, li kienet taħbat fil-ħarifa. U Ġesù iddeċieda li ma jmurx Ġerusalemm jiċċelebra din il-festa għaliex qal, Itilgħu intom għall-festa, imma jien ma nitlaqx għalija din il-festa, għax iż-żmien tiegħi għadu ma għalaqlix. Imma il-ħsieb ta' Ġesù kien ieħor, għaliex wara d-dixxipli telqu lejn Ġerusalemm, San Ġwann jgħid, Imma wara li ħutu telgħu għall-festa, tela' hu wkoll, mhux bid-dieher, imma bil-moħbi. Il-kumplament tal-kapitlu jitkellem min-nuqqas ta' qbil dwar l-identità ta' Ġesù, kemm min-naħa tal-qraba tiegħu u kif ukoll min-naħa tad-dixxipli u nies oħra li kienu semgħuh f'Ġerusalemm. U fil-fatt il-kapitlu saba' jispiċċa u telaq kulħadd lejn daru, u telaq kulħadd lejn daru, bħallikieku l-Evanġelista ried jikkummenta, U kulħadd fehem li ried hu dwar Ġesù. Imma eżattament, ħuti, dan in-nuqqas ta' qbil dwar l-identità ta' Ġesù, min hu Ġesù, eh, din kienet xi ħaġa interjuri, eh, bħalli kieku l-persuni li semgħu lil Ġesù fihom infushom ħassewhom maqsuma fi tnejn, l-idea uffiċjali tal-Messija kontra l-idea versus l-idea li kull persuna li tiltaqa' ma' Ġesù kienet qed taħseb dwar Sidna Ġesù Kristu. U fil-fatt is-sitwazzjoni tal-Lhud hekk kienet, kulħadd bl-opinjoni privata tiegħu moħbija fil-qalb, Imma imbagħad fil-beraħ kulħadd jistaħba wara l-liġi. U din, u dan nistgħu ngħidu li kien, li huwa l-kuntest soċjali li jgħenna nidħlu fl-atmosfera tal-ġrajja li għandna f'Kapitlu tmienja. Hekk hu, u l-Vanġelu li ħa naqraw jibda hekk, Ġesù telaq lejn l-għolja taż-żebbuġ. Telaq lejn l-għolja taż-żebbuġ, il-famuż ġnien, eh, li fih aktar 'il quddiem Ġesù kellu jgħaraq l-għaraq tad-demm, eh, huwa imsejjaħ għall-ewwel darba u għall-unika darba fl-Evanġelju skont San Ġwann l-għolja taż-żebbuġ ma jissemmiex aktar hekk f'San Ġwann. Ġesù jgħaddi ħin jitlob fuq din l-għolja. Jekk l-oħrajn kulħadd telaq lejn daru, Ġesù wkoll ifittex waħdu s-skiet qaddis ta' daru. X'inhu dan? L-intimità tiegħu mal-Missier u l-Ispirtu s-Santu. Jimmedita fuq dak li ġej fuqu għax hu jaf, hu jaf min hu. Ġesù waħdu donnha qed imexxi u hekk hu, qed imexxi l-istorja li ser tiżboq fil-ħelsien. Donnu ħadd mhu qed jifhem xejn, ħadd mhu qed jinduna x'jgħid. U Ġesù li jitlob lill-Missier, eh, hija esperjenza mhux biss trinitarja, Sakemm kien għadu ma nkarnax, ma sarx bniedem, il-pjan tas-salvazzjoni kien jidher brillanti, Alla li jiġi fostna. Imma issa jidher ħafna sofferenti, donnu Ġesù. Kien jaf xi jfuqu, eh? Hekk hu, dik l-imħabba li għandu għall-Missier, issa Ġesù, trid ukoll titnissel fil-qalb tal-bnedmin biex huma wkoll iħobbu bl-istess imħabba. Ir-relazzjoni li wera mal-Missier ma kinitx biex bija nistagħġbu imma fuq kollox biex nimitaw din ir-relazzjoni ta' Alla. Ta' Ġesù ma' Alla. Imma l-għada qabel is-Sebt bdejna l-Vanġelu reġa' mar fit-tempju u l-poplu kollu ġie ħdejh, u hu qagħad bilqiegħda jgħallimhom. Imbagħad il-kittieba u l-Fariżej ħadulu quddiemu waħda mara li kienet inqabdet tiżni u qegħduha fin-nofs. Mgħallem, qalulu, din il-mara inqabdet tiżni fil-fatt. Issa fil-Liġi tagħna Mosè ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġġruhom. Int imma xi tgħid? Dan qalulu biex iġarrbuh ħalli jkollhom fuqiex jakkużawh, hekk jgħid San Ġwann. Mela dan il-fatt irridu naqrah fid-dawl tal-kilmiet dan qalulu biex iġarrbuh ħalli jkollhom fuqiex jakkużawh. Il-kbar għat-tallut hawnhekk ħasbu li f'idejhom għandhom każ perfett, b'saħħtu, biex jonsbu lil Ġesù. Ħa nraw l-għaliex. X'inhi din il-liġi ħarxa kontra l-adulterju u kif kienet imħarsa fi żmien Sidna Ġesù Kristu? Ekku, mara li tinqabad f'adulterju, f'adulterju kienet tiġi imħaġġra skont kapitlu 22 tad-Dewteronomju u skont il-kapitlu 20 tal-Levitiku. Il-liġi tispeċifika li mara miżżewġa tista' tiġi akkużata b'adulterju. Ir-raġel miżżewweġ seta' jiġi akkużat hu wkoll jekk inqabad ma' mara miżżewġa. L-akkuża kontra adulterju min seta' jagħmilha? Seta' jagħmilha biss ir-raġel imweġġa' tagħha. u biex jakkuża lil martu b'adulterju jrid ikollu mill-inqas żewġ xhieda li jkunu rġiel u li jkunu qabdu lil martu tiżni fil-fatt, naturalment minbarra hu. Hekk hu, skont il-liġi kienu jkunu ż-żewġ xhieda li jitfgħu l-ewwel il-ġebel. Insomma, il-liġi għal-Lhud kienet ċara. Imma kienu nsew l-oriġini tagħha f'Alla, sempliċement il-Liġi jgħaddiha Mosè, u lil Mosè kienu jżommuh bħala il-medjatur bejn Alla u l-bniedem. Allura il-Liġi kif mgħoddija minn Mosè kienet ibbażata fuq il-biża' u mhux fuq l-imħabba lejn Alla u fuq id-dinjità tal-mara, in-nies kienu mdorrijin jaċċettaw il-liġi mingħajr argumenti. U f'dan il-każ, il-mara ġiet ikkundannata u ma kellha l-ebda dritt għall-indiema u għall-maħfra. Issa fi żmien Ġesù Kristu, ir-Rumani kienu neħħew id-dritt li l-Lhud jikkundannaw lil xi ħadd għall-mewt minħabba ksur ta' liġi. Issa, dan notoralment ir-Rumanjan fejn għamluh? Għamluh sabiex juru lil-Lhud li s-setgħa tal-liġi qiegħda f'idejn Ruma u meta ħadd aktar li jikkmanda huwa l-Imperu Ruman. U għalhekk, minħabba f'hekk, il-mara ma kinitx ħa titħaġġar. Imma kif għidna l-Evanġelista, dan qalugħulu biex iġarrbuh, ħalli jkollhom fuq ix jakkużah. Ekku, mela dan il-fatt huwa nasba. Il-kittieba u l-Fariżej x'kienu qed jistennew li jwieġeb Ġesù? Li kieku Ġesù żamm mal-midinba, u talab il-maħfra mingħandhom, kienu jakkużawh, l-ewwel ħaġa, li hu kien qed itellef id-dritt li l-poplu tiegħu Lhudi setgħu jgħaddu kundanna ta' piena tal-mewt u sieħeb tar-Rumani, it-tieni, li hu kien qed joħodha kontra Mosè, u t-tielet, li hu kien qed jagħmel lilu nnifsu kompliċi magħha. Mentri li kieku Kristu kellu jżomm magħhom, sewwa, allura huma kienu jakkużawh li hu kontra l-Liġi ta' Mosè, li kienet tgħid li qabel tħaġġar adultera s-Sinedriju ried jisma' l-każ tagħha. u li hu kontra l-qawwa ta' Ruma, għax f'dak iż-żmien, kif għedt qabel, Ruma kienet żammet id-dritt li hi biss setgħet tagħti piena tal-mewt, fil-fatt għalhekk lil Kristu kellhom jeħduh quddiem Pilatu. Interessanti l-kliem din il-mara inqabdet tiżni fil-fatt, Din il-mara nqabdet tiżni fil-fatt. Issa, skont dokument antik, il-Codex Beze, fil-fatt, fil-fatt tfisser waqt l-att ta' żwieġ. Mela, jekk din il-mara inqabdet fil-fatt, ir-raġel kif ma nqabadx? Ir-raġel kif ma jissemmiex? Bilfors, eh, ix-xhieda raw lir-raġel biex iddikjaraw lill-mara adultera? Jaqaw dan il-fatt jixbah lil dak ta' Susanna? Eh, għalhekk kellu raġun San Ġwann dan il-fatt jarah bħala nasba. L-Evanġelju jilna imma Ġesu mil minn qaddu l-isfel u beda jikteb b'sebgħu fi trab. Kulħadd b'ħarsa ta' akkużatur kien qed iħares lejn il-midinba barra Ġesù. Ġesù kien qed iħares lejn il-mitinbin kollha li kellhom madwaru Eh, u fl-aħħar juru wkoll li ju maqut eh, ingħaqad mal-mitinbin. U x'għamel? Ġesù miel quddiem il-mara, hekk jgħidilna l-Vanġelu, miel minn qaddu 'l isfel. Mela Ġesù quddiem il-midneb x'jagħmel? L-ewwel ħaġa li jagħmel mhux jikkritikah u jikkundannah lill-midneb, iżda jidentifika ruħu miegħu. Iħoss, jagħfas, Fuq spallejh dak li jagħmel il-bniedem, kif jgħidilna San Pawl, hu li ma kienx jaf x'inhu dnub sar dnub għalina, sar dnub għalina. Ekku, qisu hawnhekk Ġesù staħa minflok dik il-midinba. Il-mistoqsija l-kbira li kulħadd jipprova jwieġeb x'inhi, x'kiteb fit-trab Ġesù? X'kiteb fit-trab Ġesù? Diversi Santi Padri għorrief tal-Knisja qalu ħsibiet interessanti. Eh? San Ġirolmu, pereżempju, jgħid li Ġesù beda jikteb id-dnubiet ta' dawk li kienu madwaru jakkużaw lill-adultera. Jista' jkun ukoll li Ġesù joqgħod għad-drawwa tar-Rumani illi qabel ma kienu jippronunzjaw is-sentenza kienu jiktbuha. Interpretazzjoni oħra hija li l-kitba bis-seba' hija magħquda ma' ġudizzju kif insibu f'Danjel, eh, tiftakruha meta r-re Balxażżar, eh, waqt festa li kien għamel ikla kbira, ra dik l-id misterjuża tikteb il-kundanna tiegħu fuq il-ħajt. Hemm min jgħid ukoll li Ġesù kiteb il-kliem tal-Esodu, Tiħux b'idejn bniedem qarrieq biex ikun xhieda falza. Interpretazzjoni oħra u l-aktar sempliċi hija li sempliċement Ġesù bħal fil-kultura Semitika, eh, kien qed iħażżeż mal-art sinjali biex juri d-dwejjaq tiegħu, kemm ma jaqbilx magħhom u kemm ma jridx jagħti każhom. U interpretazzjoni oħra ta' Ġesù jikteb fl-art għandha x'taqsam ma' dak li qal il-profeta Ġeremija, kapitlu 17. Dawk li jitbiegħdu minnu, mill-Mulej, jgħid Ġeremija, fit-trab jinkitbu. Fit-trab jinkitbu. Probabbli Kristu kien qiegħed ifakkar eh, lil ta' madwaru dan it-tagħlim famuż tal-profeti li kif il-bniedem talla ismu huwa miktub fis-smewwiet, dak li ma jindemx ismu huwa miktub fit-trab jiġifieri ma jiswa xejn, daqsxejn ta' ziffa u qisu qatt ma kien xejn. Billi dawk beqgħu jistaqsuh, qam dritt u qalilhom, Min fostkom hu bla dnub, jitfagħla hu l-ewwel ġebla. B'dan il-kliem Ġesù kien qed ifakkarhom fit-tagħlim tad-Dewteronomju, Kapitlu 17, li jitkellem mir-responsabbiltà qawwija ta' xhieda f'każ ta' kundanna tal-mewt. Ġesù qisu qed jgħidilhom li jekk intom lesti, sewwa, li tieħdu responsabbiltà serja ta' dan il-każ, mela ħaġruha. Imma qed jgħidilhom ukoll li intom kollha akkużati għax Alla biss huwa pur, Alla biss huwa mingħajr dnub, Alla biss għandu d-dritt fuq il-ħajja ta' ħaddieħor għax hu biss Sid il-ħajja. Hawnhekk, naħseb jien qatt ma ltaqgħu flimkien daqshekk qawwija żewġ dnubiet, minn naħa d-dnub li ġie kkonfermat b'xhieda u minn naħa oħra d-dnub moħbi tal-arroganza, tal-arroganza ta' min irid jakkuża. U b'dawn il-kelmiet Ġesù dawwar l-akkuża għal fuq il-kittieba u l-Fariżej, donnhom tefgħu l-ġebla fuq saqajhom. U l-Evanġelju jkompli jgħid u reġa' niżel jikteb fit-trab. Kif semgħuh jgħid dan, wieħed wara l-ieħor ibda mixjuh, qabdu u telqu. Eh, imma l-akkuża fuqhom eh, hija kera għaliex huma qabdu u telqu. Imma jista' jkun ukoll li dawn telqu u l-ewwel fosthom kienu wixjuh mhux għaliex ġietom ħniena mill-adulterat. imma għax ħassew il-bżonn li xi ħadd iħobbhom wara ħajja mimlija dnubiet. Naturalment, l-ewwel kienu xjuħ, għaliex min għandu l-aktar dnubiet suppost jaħfer aktar f'malajr. Jista' jkun li jgħarrfu li l-ħniena u l-maħfra huma qawwija aktar mil-liġi, il-grazzja qawwija aktar mill-kultura, l-imħabba li tissodisfa l-qalb aktar mil-liġi miktuba. U l-Evanġelju jgħidilna u Ġesù baqa' waħdu mal-mara wieqfa fin-nofs. Ma nistax hawnhekk ma nsemmix dak li jgħid il-famuż Sant Wistin, relikti sunt duo, miserja et misericordia. Tnejn beqgħu, tnejn beqgħu il-miserja u l-ħniena. Min jara fil-verità tal-ħajja tagħna jrid iżomm li din hi l-istorja tagħna, miżerja u ħniena. It-tnejn li huma jaqblu ma' xulxejn, mhux hekk? Il-miżerja titranġa kif? Bil-ħniena. U l-ħniena turi l-qawwa tagħha quddiem il-miżerja. Imbagħad il-Vanġelu jkompli jgħid, Qam dritt u qalilha, Dawk fejnhom, mara? Ħadd minnhom ma kkundannak? Ħadd, Sidi, qaltlu. Mela anqas jien ma nikkundannak, qalilha Ġesù. Mur u mil-lum 'il quddiem tidnibx iżjed. Bla dubju ta' xejn, dak il-verb qam dritt għandu jfakkarna fiex? Fil-qawwa tal-qawmien, fil-qawwa tal-qawmien. Ġesù bil-qawmien tiegħu Jgħaddi ġudizzju ta' ħajja. Il-miżerja tiltaqa' mal-ħniena u tinbidel f'ħolqien ġdid, f'ħajja. U bla dubju il-maħfra tad-dnub ma kinitx hawnhekk xi ħaġa maġika imma Ġesù seta' jaħfer għaliex? Għax id-dnubiet kien ħa jġorrhom hu. Kien ħa jitqannad bihom hu, xi ħadd kellu jerfagħhom u jeliminahom, u dan hu għamlu bis-sagrifiċċju tiegħu fuq is-salib. Mur u mil-lum 'il quddiem tidnibx iżjed. Dawn il-kelmiet ħuti mhumiex sempliċement appell biex ma tidnibx aktar. Iżda Ġesù hawnhekk qiegħed jamministra sagrament, jiġifieri Ġesù li qara l-qalb ta' dik li għamlet id-dnub imma hija niedma, issa qiegħed jagħtiha s-saħħa, qiegħed jagħtiha l-grazzja biex ma tidnibx aktar. L-aqwa għal Ġesù x'inhu? Mhux dak li ġara u għadda, iżda mil-lum 'il quddiem, jgħidilha, mil-lum 'il quddiem. Għal Alla, Jimporta li l-maħfra hija rebbieħa fuq id-dnub. Ninbidlu tassew jekk inżommu quddiem għajnejna s-sejħa t'Alla, il-glorja eterna, għax Alla mas-sejħa li jagħmlilna qalilna wkoll il-kelmiet tal-profeta Iżaija, Se niftaħ treq fix-xagħri, xmajjar fid-deżert. Jiġifieri, fejn int taħseb li hu impossibbli, jien, Alla, nagħmlu possibbli. U allura bħal San Pawl nitolbu, Jiena niġri 'l quddiem lejn il-għan, jgħid San Pawl, biex nikseb il-premju li għalih Alla qiegħed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesù. U nispiċċa billi ngħid li għal żmien twil dan ir-rakkont sabiħ ma kienx jinqara, minħabba li jekk ma jinftiehemx tajjeb jista' wieħed jaħseb li Ġesù huwa twajjeb wisq mal-adulteri u donnu jnaqqas il-gravità tal-adulterju. Ma dan assolutament mhux minnu. Ġesù qalilha, Mur u mil-lum 'il quddiem tidnibx iżjed. Il-komunità ta' Ġwanni u ta' San Luqa hija komunità imħallta, insara Lhud u kellhom ukoll insara Griegi. It-tnejn li huma kienu maqbuda minn passat qawwi ħafna eh, li mhux tlakemm tinfatam minnu. Il-Lhud kienu dominati mil-Liġi ta' Mosè eh, u kienu jarawha bħala assoluta. Il-Griegi kienu influwenzati mir-reliġjon Omerika, dik ta' Omeru, ritorn għall-passat, għaż-żmien tad-deheb ta' Itaka, li lejh kull Grieg kien iħares b'nostalġija. It-tagħlim ta' Ġesù huwa wieħed, il-fidi hija indirizzata mhux lejn il-passat, imma lejn il-futur. Aħna minġu f'oħbna Niġu ppreġudikati ħafna. Aħna mdawrin b'kultura li mhux dejjem ta' tirrifletti r-rieda ta' Alla. Il-liġi tal-pajjiż lanqas hi dejjem konformi mar-rieda ta' Alla. Mhix faċli tinfatam, tinħeles minn dan kollu. Imma ekku, m'hemmx mod ieħor biex tingħaqad mar-rieda ta' Alla ħlief li tħares 'il quddiem. Barra minn hekk din l-istorja Tixtieq tispjega l-imħabba ta' Kristu li ġġib fejqan lill-midneb u turi wkoll l-azzjoni qawwija ta' Sidna Ġesù Kristu kontra l-imġiba falza ta' min jgħid li hu ġust, sewwa, u jaħseb li għandu dritt jaħqar sal-mewt lill-midneb. Issa aħna kemm-il darba nħossuna kkritikati? u kkundannati, kemm-il darba inħossuna li rridu noqogħdu attenti għal kull kelma li ngħidu għax inħossuna imdawrin b'nies li lesti biex ikollhom ma' xiex jaqbdu u jikkundannawna, insomma, kemm-il darba inħossuna bħal dik l-adultera imdawrin b'dawk li l-Pope qalilna. Kif ukoll kemm-il darba aħna nsiru l-pope ta' ħaddieħor, mingħalina qed nagħmlu xi pjaċir lis-soċjetà, lill-Knisja jew lil Alla. Donnu diffiċli, jaħasra, biex jgħaddilna l-ħsieb illi kollna kemm aħna, ftit jew wisq, responsabbli għad-dnubiet li jsiru madwarna u ħaġa waħda jonqosna nagħmlu, inkunu xhieda tal-ħniena li ġġib il-verità u l-ħajja.